Miarahaba ny ary tonga soa eto amin'ny fandaharana Iza Mose? Fanontaniana voalohany avy hatrany ary iza tokoa moa i Ary? Miarahaba anareo an! I Ary, Ary Laza Rakotondrasoa ny anarako, manambady iray aho dia manan-janaka roa. I Ary mpihira, mpanakanto, miangaly ny mozika rock. Efa nanomboka tamin'ny enina sy roa arivo no nitsangana ny tarika Ihary dia mbola velona izy roa hatramin'izao. Inona no fialamboly tena ankafizin'i Ihary? Sport extrême, izay no tena tiako, dia za tia sensation, fa ankoatran'izay tia mamaky boky aho, dia tia mijery film, film mazava ho azy, tsy film romantique fa le sniper, soit, zava-zavatra combat an-dehilahy ireny no tena ankafiziko. Inona no sakafo tena tianao? Hmm. Raha misy invité anah dia cervelle sauce atao sauce sauce voatabia vita gasy izay no tena tiako. Akoatra ny mozika rock, misy mozika hafa koa ve tian'i Ary? Dia iza ny mpihira mba fihaino ny Ary? Ny mozika aloha alohan'ny hanaovako rock za adalana gospel, izay no nitaizako ny feoko aho alohan'ny nanao rock, dia rehefa ao anatin'ny rock dia lasa tikotiko daholo, izany hoe tsy dia tena hoe tena tiana be an, fa fa mihaino blues aho, mihaino jazz ahako an, be dia be, ny mpihira tiako an, Patricia Cass dia Linda Perry, izay. Manana asa hafa ve i Hery ankoatra ny mampanakanto? Ny fikarakarana tokantrano aloha dia efa asa be iray manokana iny an! ankoatra an'izay misy an'ilay hoe Yard Univers izay ny tenako no tompony sy tompon'andraikitra voalohany ao, dia mampianatra aho manao coaching vocal e! izay no ataoko ao an, dia ankoatra an'izay ny fikarakarana concert, cabaret, spectacle. dia misy ihany koa ny maison de production amin'ny art univers dia tsy hoe mi-produire artiste irery ihany fa mi-produire émission dia ankoatran'izay styliste ary an manao service traiteur atao izay atao daholo. Taiza avy ny tany efa nitsidihany art teto Madagasikara sy tany ivelany? Ny tany ivelany angamba ny atao hoe mba tsy hitenenana hoe presque fa tsy tanatina mozika tsy tanatina mozika fa tanatina vacance ny te ohatr'izay koa ny teto ny raha ny lafiny mozika aloha zany plutot teto Madagascar kokoa ny efa voatetika avokoa fa Ny lafiny ara-mozika tany ivelany mbola tsy manao mihitsiny aloha na dia betsaka ara no mi-propose satria mety ho avy eo ihany ilay fanontaniana hoe inona ny zavatra eritreretinay hatao aoriana ao dia noho izay antony izay no tsy hanaovana ilay any ivelany. Inona ny olana hitan'i Yaro hoe mbola sedran'ny mpanakanto amin'izao eo amin'ny lafiny mozika? Teo aloha, ny mpanakanto manana olana be ara-bola. Izany hoe fa mi lafo ny hividy rano matraquage, lafo ny vidina clip, na dia be dia be ary amin'izao no manao hoe manao clip, manao clip, manao clip. Izay aloha no hitako olana voalohany teo Alohilokely. Fa rehefa tena nandinika aho tato aoriana dia any amin'ny resaka famokarana ny zavatra tsara mihitsy no hitako olana. Tsy tsapantsika izay an! Fa isika mieritreritra hoe tsara sy mety foana ilay zavatra atao. Fa any amin'ny, miala tsiny amin'ny teny vahiny aho, ilay problème de créativité no hitako olana be raha resaka mozika eto satria. mibahan-toerana be loatra ny zavatra vitany avy any ivelany dia lasa betsaka ataoko hoe mba tsy hiteny aho hoe ny enimpolo isan-jaton'ny mpanakanto dia lasa manao copier coller dia izay no problème dia avy eo manaraka ilay ara-bola teo aho tsy misy ny maison de production tsy misy ny producteur matotra vitsy an, tsy hoe tsy misy izany fa vitsy e, dia vitsy ihany koa ny organisateur matotra Araka ny hevitrao, inona no mety hoe ho vahaolana amin'izay olana izay? Ny voalohany aloha rehefa mieritreritra hoe hirotsaka ao anatin'ny sehatry ny mozika aho dia tokony mivonona aloha hoe mamoaka aloha izay vao mampiditra fa tsy tonga dia hieritreritra hoe hamoaka an'ity zavatra iray ity aho dia tonga dia hampiditra be na hividianana kitapokaty raha vao re satria raha vao manao an'izay ianao dia tsy manana fotoana intsony hamokarana zavatra tsara fa lasa Tsy maintsy hoe enjehina androany ity hira anankiray ity dia iny amin'izay ilay manao kitotoa ianao manao copier coller an'i solo an'i olona manao copier coller izy rehetra rehetra copier coller daholo dia ataingitaingina fotsiny amin'izay ny feo dia dia rehefa hirotsaka ao aloha izany an dia ny vahaolana voalohany an mahaiza mametraka antsika malagasy anie manana saina maranitra sy matsilo e ary manana créativité tsara be dia aleo mba tsy ariana izay fa Ataovy tsara. Rehefa vitanao tsara izay an, na tsy manam-bola arany ianao dia tsy maintsy hisy foana ny producteur matotra maka anao après dia afaka ho azy le le hoe olana ara-bola. Inona ny souvenir nahafinaritra indrindra tadidin'i Ary hatry ny nanaovan'i Ary mozika? Ny souvenir aloha izany tsara daholo e, ho anay aloha izany tsara daholo na ny stress amin'ny fanomanana zavatra na hoe ny musicien taraiky amin'ny fanomanana zavatra dia efa raisina atao souvenir tsara foana fa ny tena hitako angamba ny nanombohako niakatra sehatra voalohany tao amin'ny don RPA izay no tena hoe nanao farany izay tao aho fa tena ohatran'ny hoe nandona be ny fandraisan'ny ankizy an! dia misy hira tsy anaty repertoire izay tsy eritreretinay hoe ho atao a fa angatahan'ilay olona dia gaga ianao hoe tsika ara tsy manao an'ilay izy nefa ny olona mangataka dia dia izay ny souvenir tsara Souvenir nampihomehy indray ara hoe? Inona re no nampihomehy? hay ny mampihomehy koa be dia be satria ny ankizy tia mananiany foana fa Fa ataoko re inona re e? Ohatran'ny hoe efa ohatran'ny hoe efa tonga any amin'ilay toerana anankiray izay vao vao vao misy musicien hoe adino hay anona adino ary amin'ireny fotoana ireny mantsy misy ny ramassage dia ilay ramassage amin'ny toerana anankiray dia eo amin'ilay toerana iny aho samy mihodinkodina eo daholo aho dia miditra anaty tomobil dia lasa izay nandeha hay kay ilay anankiray mbola nihodinkodina quelque part tany efa tonga tany amin'ilay toerana izay vao Za hadinonareo aty fa ankoatran'izay ny mahafinaritra foana e, mahafinaritra ny indraindray izay roa ambin'ny folo an, dia tomobile iray atonina olona roa ambin'ny folo izay dia efa mampihomehy fa mpitaingitaingina eny e, mahafinaritra daholo. Inona no vokatra manaraka na tetikasa ho atolotr'iaro ho an'ny mpankafy? Araka ny efa leliny nolazaiko teo a elaela tsy dia tena hoe heno ny antony satria misy an'le double album izay karakaraina zavatra roa samihafa ireo double album ireo ny anankiray tonga dia mampiseho hoe hiary gasy fotsiny dia ny anankiray mampiseho hoe hiary anatina symphonie dia ireo zavatra anakiroa ireo izany no atambatra amina sehatra goavana anakiray amin'ny dimy ambin'ny folo desambra ao amin'ny BCMM, baofian'ny BCMM ery Ivato ery. Dia anisan'ny seho tena ngeza ary hiverenan'ny art izy io satria araka ilay efa noteneniko teo nisy antony tsy nanaovana hoe concert tany ivelany satria niraoka anie e. Raha antsika mankany ivelany an, ny rock zany ny ohatran'ny hoe débutant antsika any zany e, fa ry zareo no tena tompony. Dia ny karka zany ny yars band hoe ohatrohatry ny ahoana ny hampiavaka ny rock antsika par rapport amin'ny rock an'i zareo. Dia nanao recherche aho zany izay hoe ny mozika malagasy an ampivadiana amin'ny rock dia dia ho hita ao ilay izy amin'io an. Ao anatina hira anankiray, morceau anankiray zany enao sady ahi- ahita valiha enao a, no ahita sax enao a, no hisy symphonie le izy, de de zany retraretra zany no no atambatra a, de manome anle hoe bagasy rock symphonie, mbola tadiavina aloha hoe hoe inona ny azo ilazana an'izany zavatra be dia be zany a, fa fa zay le izy, amin' ny quinze décembre eny Ivato. Misaotra betsaka Nihary nivahiny teto amin'ny fandaharana an, dia amin'ny manaraka indray. Misaotra anareo, mirary soa.